ta e evento di mañan? Kua e ta konosí ku mep ta hasi tur dos. Mep ta selebrá i nos ta selebrando demokrasia. Esaki ta algu hopi importante pasando na Aruba ora aki nan. Nos ta selebrá demokrasia i mep ta duna bèk na komunidat. Tur fin di aña nos tin nos proyektonan pa entregá basketnan pa e nos e esnan di ménos rekurso, yuda e muchanan ku paña, yuda famianan ku tin mester i nesesidat. Aña pasá mes, mi ta kòrda, ta, mi, mi mes a organisá un èkspo, pasobra awendia, òf e tempe promé ku kampaña, mi ta tin tempu pa pinta kuadra ku arte, anto mi hasi un èkspo i loke mi a bende a bai pa e proyektonan ei, ke mi a nos ta hasi tur dos. Pero pa bin bèk na e fiesta, nos tin un komishon di aktividat sumamente aktivo den partido i nan a hasi hopi rekaudashon di fondo, nos ta hasi komo dos, tres rifa pa aña i nan tambe tin nan parti den dje. I si bo a bou den ful e kampaña nos no hasi niun aktividat. Behalve dia di presentá e kandidatonan ora nos a presentá nos lista. Esei ta e úniko aktividat ku nos a hasi. Otro kampañanan tin kantidat di aktividat, kada luna un aktividat grandi. Awor aki nan yora nos a save the best for last i p'esei nan tabata tin e bùdjèt awor aki nan pa e tremendo fieston mañan. Yu, mañan ta fiesta tin. Pero e ta bai te ku djes dusor pa si na habri Evelyn su birthday, right? Bon si, pa kunsa sin vergüenna te djes dusor, pues esei Okay. ta loke bo ta haya, bo no ta haya pa mas lat ku esei. I bèrdat dia sinku mi ta hasi aña, ku mi ta invitá bosonan tur pa bin habri mi aña ku mi ku mi birthday bash. Mañana E di sede di birthday mea- bash. I ke konta nos ya ya ku ya ku Evelyn ta bai kumpli un aña mas di bida, em, kiko ta desea komo regalo? Konta nos kiko ta desea como regalo? E regalo lo ta e victoria pa Partido Movement Electoral di Pueblo dia 6 di December, si. Esey ta e regalo pa dia 6, dus no kier e regalo dia 5. No, no, no, e pa warda. E pa warda, e pa warda un dia. Normal tur hende kier regalo mesora, duna mi regalo awe. No tin pura, no tin pura. No, ta warda un dia mas. e dianan ta cerca, nos por mira diferente post, diferente opinionnan, djabiar na bo, Tur hende ta bai sali, kasi setenta mil persona tin oportunidat pa depositá nan voto pa e persona, pa e partido ku nan ta deseá. Ayera, mi mi kier tocha e tema aki tambe, sigur, ayera tabata un forum ku a tuma lugar na na EPE, i esei ta e generashon mas hoben, unda nos por a mira un otro voting behavior di nan, kaminda e hobennan a vota pa otro tipo di partido ku normal tin. Dus, kiko ta Evelyn su opinion ei nan? Bon, esei ta eigenlijk Asina Aruba ta. E Aruba tin diferente segmento, Aruba tin diferente region y bo ta popular den un bo ta menos popular den otro. Ayera lamentablemente ami no por a bai pasobra ya ami mester a traha, bo mester Hulanda bo tin cu sigui negocia y pa nan nan no ta tene cuenta cu tin eleccion pero nos a nos a delega coleganan cu conoce e materia a haci un bon trabao tambe den defender nos puntonan di bista. Um, y bo tin cu respeta locual cu cada segmento ta decidi. Antocha bierne e ora tur ta bin junto, anto ora nos tin un, bobo bisa, un, un decisión final di entere pueblo. No asigur, manera ma mi mesa menciona um, e tur e data nan de ayera no ta, no ta data nan um, oficial, ta simplemente un, un evento cu ta un lugar nun school, pero bobo mira si e, e comportacion di votacion di e hobennan. Um, aki nan por a mira berdad, Um, atrobe nan no por representa un, un gran grupo, sobre un grupo chiquito a, a vota die na school un evento. Pero um, mirando nan votacion con algun a vota pa algun partido diferente y así na mes mi awa ku mep tin ora hay un poco. Dus, e nan tin algun preocupacion pa futuro di e, e comportacion di votacion? Bo mi ta kere mas bien nos tin ku enfoká riba informá nos hóbennan. Nos hóbennan, Ok. em, nos ta, mi ta topa ainda hóbennan first time voters ku unu no sa si nan ta bai vota, nan no tin muchu interes. Anto loke mi ta bisa ta esaki, wak, ora bo a diesocho aña bo por saka bo rijbewijs. Bo ta bai sak'é? Bo no ta sak'é? Sí, sigur, pasobra bo sa, e ora mi ta independiente. Awèl. E mesun kos ta e derechi di voto. Meskos bo tin e derechi riba e saka bo rijbewijs, bo tin e derechi riba e vota. I bo kier bo rijbewijs pa bo ta independiente, pa bo mama, bo tata no mester hiba bo tur kaminda. Awel derechi voto ta mesun kos. Abo ehersé ya bo mama i bo tata no tin no di keda disidí pa bo. E ta straño ku un hóben ku ta yega su diesocho aña ta haya un derecho, Anto e bisa, a no, mi no ta usa, mi ta laga e grandinan, e adultonan sigui disidí pa mi. Anto esei ta manera, a, bo sa, e ta klik, anto nan ta bisa, no, bèrdat, mihó nos bai vota. Anto e ora nan ta puntra nan mes, ok, pero pa ken? Anto e ora ta hopi importante pa splika e kos. Awe mi tabata na un skol tambe, caminda ku tabata tin First Time Voters, i nan tabata ta, nan a trese dilanti e promesanan di e diferente partidonan. Anto mi ta konsehá nan semper, wak si e promesanan ta realístiko. Un kos ku ta too good to be true. Usually no ta bai happen. Dus y como un hoben mas ke ta diesocho aña so bo tin, bo tin e posibilidad pa pa diserni kiko ta corecto y kiko no ta corecto, kiko ta realistico y kiko no. Dus mi ta kere bira politiconan mester ta mas prudente, mas responsabel den promesanan, pero e hobennan tambe por bo sa, cuestiona, sigui puntra, sigui puntra. Nos un hóbennan bisa mi, Sí, pero manera Mike a bisa, e ta promé kos ku e ta hasi ta bai Hulanda. Mi di kuné, Sí, pero ba, bon, loke bo tin ku bisé ta dia ku e mester a bai Hulanda, el a bai di welga di hamber. Kiko esei ta? E orma konta nan di e kos di welga di hamber. Ta ora ku el a haña problema ku Hulanda, e di, Mi no ta bai Hulanda, el a bai di welga di hamber aki nan. El a insultá e hulandesnan, el a sera su portanan ayanan. Ke men, bo sa, anyway, kosnan asina mi ta kere hopi. Anos tin un tarea pa keda informá nos hóbennan. Si, esei ta un tarea ku ta bin tur biaha di nobo, pasobra un hóben ku awe tin djos kuater no ta skuchando at òl kiko nos ta papiando. Kima aki kuater aña nos magi kumsa ful di nobo i splika tur kos di nobo. No, no, no, si, di bera. E hóbennan di ora bo debe keda ripití un tiki biaha kunda. Ku adulto tambe, no? No, sigur e hóbennan tin ora bo tin un papia ku nan atrobe ta tin algun di nan ta promé biaha nan ta votando i mirando ku awó. Por ta nunca ta no awor di cu politica awo ki por ta nan ta purba scucha o purba di kere y tu con nan ta kere awo ki brin ke ke bisa nan esun cu ta kere tur e planes nan miles di planes nan cu nos a mira planan di gobernacion di tur e partido nan. Mi mi ta pidi un hoben pa busca informacion y si bo no tin informacion indudablemente bo ta haña un hende ta crusa bo camina cu bo duna bo informacion corecto. Nos puntra un hende, un adulto, por ta otro hoben, anto bo ta haya informashon di hora bo mes ta tuma bo desishon. Awor ban papia un tiki di e parti di e debe ku nos tin aktual di Hulanda. Tin hopi ta puntra, tin hopi planesnan, algun ke refinansiá, algun ke papia, otro ta bisa no, pero e partido ei, pakiko bo ta bai mand'é esaki pa bai papia na Hulanda? Awor, ki ta e planesnan aktual? Ki ta e papia? Esun no ku no ta komprondé tampoko. Oke, lami pone asina aki, Hulanda a bisa kaba e no ta bai. Regala nos e plaka? Hulanda a bisa kaba e no ta bai hinke den un fonts, Hulanda a bisa bos tin ku pag'é bèk. Ma mi ta keda pone riba agenda kada reunion, dje bièrna siman pasá mi tabata tin un reunion ku Hulanda i mi a trese dilanti trobe i ta bisa, Evelyn, na Politiek Den Haag awo no tin un draagvlak polítiko pa regalá Aruba nèt nada, ni Kòrsou ni Sint Maarten. As we speak, na Hulanda na e momento aki studiantenan ta riba kaya protestando, Pasobra nan ta bai kòrta miónes den enseñansa, den higher education pa Hulanda pa e hóbennan hulandes. Dus nan tin nan propio problemanan. Nan, den total milyarden nan tin ku bai bezuinig. Kimen den e situashon ei no tin kuestion di manda regalo pa e banda kinanan. No. Nos tin un palabrashon kaba, nos tin ku paga nan bèk, nos ta paga nan bèk, nos tin un un areglo di pago, nos proyekshonnan ta mustra ku nos por pag'é bèk sin ningun problema, Aruba a paga su debe semper. Nos lo paga nos debe. Nos ta na mesa sí pa nos negosha pa baha interes. Mescor bo presta na banco, banco ta presta bo interes? Wel, na a presta nos den prome instante seis punto nuebe por ciento di interes cu ta hopi halto. Nos a negosha, na aprel di e aña aki nos yega na un convenio, nan a bah'e na sinku punto un por ciento. Esei ta super bon. So, nos a paga entre seis punto sinku cu shete. Awor aki nan nos ta na mesa pa proba bah'e na tres punto kuater. Si nos logra esei, Plus nos a logra tambe cu nan ta bay presta nos refinancia e debe bieuw cu tabata existi prome cu covid tambe na tres punto cuatro por ciento. E ora como pais Aruba bo tin di biaha shen pa shen y cincuenta miyon extra tur luna, tur aña cu bo no mester paga mas na interes. Y cu tambe bo inverti den hopi mas caminda. Bo ta inverti den enseñansa, den salud mental, den cuido, den. Problemanan social, esey nan ta welen pa yuda nos. Asina me nan ta gana riba nos, no kere nunka nan ta naba go por nada. No, no, no, no, no. Pero nan ta yuda nos hopi mas, pasobra en bes di paga shete, nos ta bay paga tres punto kuater por siento. Awo ku nos logra esaki, e shen sinkuenta mil, ban bisa ku no, mion, sorry, ku nos logra kuné, kual lo ta e e prioridatnan unda lo invertí e shen sinkuenta mion aki? Tres área. Uno ta duna bèk, duna alivio. Kua nos a bin ta hasienda e kaba, pero poko poko. Manera por ehèmpel, e penshun di bihes. Situashon tabata difísil shete aña aki, laga nos ta onesto. E fondo di penshun tabata hasta un poko wankel ora durante di pandemia. Pero asina mes den shete aña nos a hisa e penshun di behes sinku biaha. Den total mas di kuater shen florin si bo kompará na dos mil dieshete ku awo, el a subi ku mas di kuater shen florin kaba. Awo ku bo tin e spasio finansiero i si bo krea mas dor di e interes ki, Bo por bay duna hopi mas. Bo por aument'é aun mas, mas di cincuenta por ciento. Cincuenta por ciento keda chikito pa nesey. Wow. Esey ta pensioen bes, e, e bijstand, e onderstand ku ta wòrdu duna na personanan ku no por traha dor ku nan tin un handicap. No e otro onderstand, e hendenan nos ke pa bay traha, pero esunnan di gehandicapte uitkering el a subi caba e aña aki ku shei trinta florin, e por bay subi mas. Asina bo por keda hisa e entrada di bo gruponan mas vulnerabel den bo komunidat, bo mamanan soltera, bo ta bin ku mas tuslag i manera supsidio pa bai pa krèsh, supsidio pa paga nan kuenta di energia, kimen diferente di eseinan pasobra bo tin e plaka. Pero esei ta un área. E di dos área ta invershon. Si bo wak un poko rònt, nos kareteranan ta den mal estado. P'esei plaka ku mester a bai pa e kareteranan mi mester a hala esei i zòrg durante pandemia pa nos a reskatá bida di hende. Pero awor Kinana, i si bin mas plaka dor di e interes abou, bo por bai drecha bo karetera na hopi mas lihé. E plan ku tin awor riba mesa ta pone ku den dies aña nos ta drecha tur nos kaminda na Naruba. Pero si di mas plaka bo ta kere kla mas lihé. Esei ta di dos. Ante di tres, loke nos mester sigui hasi ta sigui paga nos debe. Bo no por neglishá esei. Bo mester keda ku e reputashon di un bon pagadó i baha bo bo debe pokopoko. No te na sero, esei no mester, pero e mester yega sinkuenta por siento di bo GDP. E aña ki nos bai sera e na setenta i un. Anto nos ta bin di leu pasobra ku pandemia hise na shen binti kuater por siento. Keme shen binti kuater nos a bah'é na setenta i un, anto e mester yega sinkuenta. Keme riba e tres áreanan ei bo por bai invertí e plaka ei ora. No, sigur mi ta kere esei ta un tremendo idea, sigur a tres bon a punto prioridatnan ku nos logra esaki, pasobra tin hopi partido, chikito, grandi, tur tin tur e planesnan, tur ta tin ora bo ta hasta tende algun ku ta un tiki irrealístiko, mi ta kere Durante e kampaña bo ta skucha hopi di esaki planesnan ku mi mes un ratu ta bisa, um, ok, um, promesanan ku ta wòrdu hasi ku no por kumpli. Pero mi ta sinti ku ta hopi bia ta reklamá gobièrnu, pero no ta ota den e sapatu di bosnan pa pa por a eksperensiá i pasa tur loke bos ta pasando aden aktualmente. I loke ku a resaltá mas durante debatenan kuma e hopi interesante ta ku Mayoria ta atake riba gobièrnu pero no ta bisa kon nan ta bai hasié. Anto esei mi ta haja ku nos mester ta mas responsabel den ora nos bisa ku nos ta bai hasi un kos, bisa tambe kon nos ta bai hasié. Awo aktualmente nos tin un un esho chikito aki nan mirando ku hopi hende seis di diciember no lo ta na Aruba. Hopi lo ta den eksterior, algun ta bayendo feit, bai bai baila, bai gosa konsierto na na na Medellin, un grupo grandi, amper tambe tin studiantenan Hulanda ku lo deseá, Ku nan tambe por tin un un un un zeggenschap den esaki, ku tambe por deseá di tin un foto. Boso komo mep ta pensa, tin e plan pa hasi esaki posibel pa nos studiantenan den eksterior i e lokalnan ku no por ta na Aruba? Sí, e ta importante pa bo, pa bo, pa kuminsá mester bai hasi mas votashon digital, sí, òf digital, mas elektróniko. Anto e ora bo tin un mihó kontrol riba sistema, ku bo por bisa boso, kiko mi por kuminsá promé, ya esunnan ku tin ku biaha por vota promé, Bo por imaginá bo si nos tin ku hasi tur e logístika di djabear na Wo, ku tur e urnanan, ku tur e biljètnan, mester bai hasi esei durante di siman ta mi e kos ta bruha. Dus bo mester outomatisá e proseso un poko mas, anteora bo por hasiele, bo por laga vota riba diferente dia, riba diferente fecha. Esei ta un. Vota den eksterior. E e e reto grandi kuné ta ku bo ta laga un studiante na Hulanda so vota òf bo ta laga esun ku ta na China tambe vota òf esun ku ta na Hawaii òf esun ku ta na Abu Dhabi pasobra ku eigenlik bo no por limitá ke studiante solamente na Hulanda pasobra tin studiante di Aruba tur kaminda awendia. Dus awo si nos tin ku bai habri urnanan elektoral na tur pais rònt di mundu bo por imaginá bo e logistics? Nos no ta keda cla ni pa dje sorry mar duga dje bena bo. Bo por bin si cu algo, por ehempel, esnan cu temporalmente ta den exterior. Dus bo ta limita e periodo cu nan ta den exterior na un periodo. Anto e ora bo por haya cu si un studiante a bay e aña aki, por ehempel, bay studia, anto tin eleccion, por ta e ta cay net dentro di e esey, nan tin cu registra. E ora bo sa unda na mundo nan ta, anto e ora bo ta weta unda e concentracion ta mas, bo ta zorg pa bo haci eynan. No, mi ta kere sigur tin bon idea mirando cu studiantenan aki cu bai den exterior ta studiando pronto lo ke bin bek Aruba y sigur mi ta sinti cu nan tin e derecho tambe pa por scohe ken ta e ken lo bira e siguiente gobierno aki nan Aruba. Por eso mi ta sinti si ey ta algo super importante. Kedando den e area di e hobennan cu ta studiando ki planes MEP tin pa por trece e trabou stabil pa nan pa cu nan por bin bek Aruba y por ta inclui bek den tur e trabounan cu pago cu tur esaki? Pa nos hóbennan bin bèk tin argun área di preokupashon. Unu ta trabou, e otro ta vivienda, pasobra nan no ke bin bèk bai biba na kas den kamber kaminda ku nan a biba semper, i nan studi lei. Ke men e tres áreanan. E promé ta trabou. E trabounan ku nos ta ofresé awor nan no ta bin p'e. Nan no ta bin pa nan bai traha den hotèl, mayoria di nan. Entonces nos tin ku diversifiká nos ekonomia. Nos tin ya un estudio hasí kua te seis áreanan ku Aruba mester bai konsentrá riba dje. Por ehèmpel industria kreativo, industria di konosementu, industria blou, no? Bo bida marino, agrikultura, un turismo diferente, un niche, dus por ehèmpel turismo médiko, i Aruba komo hòb function. I mi ta kere tambe ku e área di energia ta esun ku ta bai trese hopi, hopi diversifikashon. Nos planes ku nos tin pa ku e refineria, pasobra refineria. ta ta e ta obsolet esei no ta bai bin mas dus tin un plan pa redestina e refine e area di refineria ya caba RDA ta negociando cu un compania pa haci e clean up di e mesun scrap metal cu tin nan ta bende anto di esei nan ta haci e clean up kimen gobierno tin di paga pa esei anto den e redestinacion aki di e area ta bin un parti ta keda pa industria esun mas contamina esei bon por bai haci nada otro cu ne of bo ta pone solar panels e area mas pariba Nan ke hasi un desaroyo turístiko por ta asta un waf krusero. Ant e área mas paden, digamos, banda di kaminda e mèn kèmp ta, e solar panels ke asina. Oke, un parti ta bira vivienda pa traha kas i e otro parti ta bira un technology park, innovation and technology park. I loke nos kier ta atraé invershonistanan lokal i internashonal pa invertí. I ken sa, nos por trese algun di e kompanianan ei ku un nòmber grandi. Cu ta crea e empleonan cu echt nos hobennan ta preparando of kier bay prepara na msp, anto ora si nan tin un motibo importante pa bin Aruba. Treseta un, Ay no falta vivienda. Dus pa vivienda tambe nos tin planesnan pa bay traha riba vivienda affordable. Dus social housing, esey ta uno, no, Gobierno den e presupuesto binti binti sinku, Gobierno ta presta FCCA placa na interes abao pa nan traha cas. Problema ku nan no por traha opiká sosial ta ku nan no ta haya interes fiansa den interes abou niun kaminda. Dus awor ku nos tin plaka, nos di nos ta presta nan, interes abou nan por traha. Pero affordable housing, un kos si, nos tin ku kumsa konstruí bai ariba. Pasobra Aruba no ta bai bira mas grandi i nos no por drenta parke ari kòk traha kas tampoko pasobra esei ta protegí. Dus nos tin ku kumsa bai ariba, anto nos ta identifikando sinku areas na Aruba pa nos komo gobièrnu ta esun ku ta duna e tereno. Anto nos ta buska e ora un inversionista ku ke konstruí un proyekto di kas. Anto e ora nos prende studio apartments, nos prende kasnan no grandi, pero apartamentonan relativamente kómodo ku e kondishon ke tin ku keda un preis affordable. Nos ta duna e tereno solamente si nan por tene e preis affordable pa asina nos hóbennan por paga E casa e nan ke cumpre, nan ke hura of algo asina. No, mi ta kere esei ta, esei ta, tin ora nos, nos localnan ban bis'e cu nes tin ora nan ta malcria, no? Nos ta custumbra di ami kier tin mi tereno cu mi cas, cu mi, mi, mi pool aden, por ta pool dun uyega, pero mi kier mi pool aden, semper nos tur a pint'e con nos ta ke, pero a yega e realidad cu no tin mucho tereno mas. No tin muchu tereno mas i i tin ku mir'e otro opshonnan i kuminsá adaptá nos pensamentu i bisa okey, nos tin ku kuminsá wak otro opshonnan. Sí. Bon si ku tin un plan pa tin un parke pa riba ku no ta no ta di am Disney World, ke men No, no, sikiera no, ta un no, no. bon parke ku tin plan p'e pariba ta un bon bon Sí. idea. E dianan ta serka, am am hobennan ainda no ke vota. Am tin algun di nan tin un trend ku bo ta skucha hopi den e hobennan ku ta Awor nan ta yega, pasobra nan ta mirando diferente partido nobo, ah, mi ta kere por ta nan ta ser engañá tambe mirando, atrobe mi ta kere esaki temporada hopi hende ta kampaña lombra wowo, no? Am, ku tabien e, e, e papiá entre hobennan, ai no, mi no ke vota tradishonal, mi no ke vota ni hel ni bèrdè. Awor, kiko Evelyn su opinion ta einan? Bo sa, tin un diskushon andando kiko ta tradishonal i kiko ta nobo. Pero mi ta bai ta hopi bolte den esaki. No tin nada nobo na e partido nobonan. Kiko tin di nobo na nan? E nomber por ta di algun di nan. Paso e lidernan niun ta nobo. Tur a participa mas di un biaha. Laga nos ta honesto. Nan eshusnan, tur ta mesun cos. Nos tur ta papiando di e mesun eshus. Costo di bida, enseñansa, cuido di salud, nta berdad? Kemen, e eshusnan no ta nobo. E solucionnan. Casi tur tin e mesun tipo di solucion. Claro, nan no ta bisa con. Ok, cu excepcion di e attraction park, e Disney park. Pero otro cu esey. Mayoria ta bin ku e mesun puntonan, ke muchu di nobo no tin. Nos ta papia di mas o menos e mesun kos. Loke ta e otro diskushon ku bo ta tene? Tende si bo ta vota generational voting or not, si mi ta vota meskos mi mayornan si of no. Ami no ta haya generational voting ta algo malo por si den su mes. E ta algo malo si mayornan ta forsa un hóben vota meskos ku nan. Esei no por, den ningun ningun sirkunstansia. Pero si abo komo hóben a check tur options, bo a explore tur options, anto bo a yega na e meun konklushon ku bo mama ku bo tata, un kemen ke ta malo, tòg? Entonces, es importante pa e hóben abo hasi bo desishon, abo buska bo opshonnan, buska bo alternativanan, buska bo informashon i por fabor no bai tras di esun ku ta papia mas bunita. Pasobra usualmente su tras bo no ta haya mucho. Wak e caranan cu bo ta conoci, wak e caranan cu bo ta kere cu berdad por guia e pais. Hendenan cu bo ta bisa, no, bo sa berdad. Einanan ta sigur cu mi voto ta bay duna un resultado. Anto, deposita e ora bo confiansa riba e persona ey. Finalmente, pa nos keda den e mesun area aki, e hobennan cu no ke vota, nan nos sa pa ken of ainda por ta duda, papi cu nan. Konvensénan pakiko nan mester vota pa partido mep i pakiko nan mester vota pa Evelyn Wever Croes. Partido Movimento Electoral di Pueblo tin, i esaki mi ta bisa den tur humildad, e mihó lista. Nos tin e lista di kandidatonan nobo, profeshonalnan hóben, kombiná ku eksperiencia ku tin den otro kandidatonan. Na mi opinion, un di e mihó listanan ku nos tin di partido mep, ku en tur kas ku ami a traha. Basá riba esei i e programa ku nos tin, ku nos no tin solamente e solushon pa e eshusnan, pero nos sa kon pa hasié tambe, nos ta e úniko opshon. Stabilidat di nos pais pa nos a yega unda nos ta aworakí no tabata fásil. Nos a pasa den tempu hopi difísil, pero aworakinana nos ta nabegando riba un rumbo stabil. Ban mantené stabil i krea na kaminda prosperidat i felisidat pa un i tur. I n'e hóben ku ainda disidí no a disidí ketá bai vota, hasi uso di bo derecho di voto i no laga adultonan disidí pa bo. I ora bo hasi uso di bo derecho di voto, kòre riba tanchi. Kòre riba tanchi, ho! Tanchi! Masha masha danki pa t'e huntu ku nos, sigur awe. Mi sa ki dianan ta druk, pero masha masha danki pa e tempo pa por tin un ratu si ku nos aki na na XFM. E ultimo progr, ultimo entrevista ki na na XFM pa e temporada aki sigur. Jamai masha masha danki, éksito den e dianan aki. Di awo kaba pa bien, am, dja webs awo i tur klase di éksito dja bièn awo. Masha masha danki. Eso! Aruba asina nos ta kla pa sigui ku mas. Am, sigur nos a kaba di kombersá huntu ku lider di partido mep tambe. Min Press hunto ku nos awe den studio ban un brek komershial i aki rato no stay back ku mas di loke ta bon musika i preparando pa bisa bo yo awe riba Djamarsa aki.